Aħjar ħobs nixef f'darek milli frisk għanġarek. Nina kienet tħobb tmur iżżur lin nanna tagħha kull tant żmien. Ma kinitx tagħmilha spiss minħabba li kien ikollha ħafna xogħol tal-iskola x'tagħmel. Iżda kull meta jkollha ftit ċans Anki peress li n-nanna ma kinitx toqgħod 'il bogħod wisq, kienet tieħu gost tmur ħdejha, anki minħabba l-fatt li n-nanna kienet dejjem tagħtiha xi ħaġa tal-flus biex titfagħha fil-karus li kellha. Dakinhar, Nina kienet lesta sabiex tmur għand in-nanna tagħha, illi kienet toqgħod weħidha. Ma kienx jonqos li teħdilha xi ħaġa magħha. Il-mamà qabdet ftit larinġ frisk li kienet qatet mis-siġra taċ-ċitru illi kellhom fil-ġardina tagħhom u tefgħethom f'bixkilla sabiex Nina tkun tista' toħodhom lil nannitha. Nina tgħidx kemm ferħet li kienet se tieħu dawk il-larinġ. Il-mamà waslet lil Nina sal-bieb u tata l-bixkilla larinġ fida. Hekk kif bisitha mill-bieb ta' barra, b'Nina tterraq l-ewwel ftit passi, il-mamà lemħet lil ġara tgħajjat kemm tiflaħ kemm kellha larinġ kbir u sabiħ, ħafna isbaħ minn ta' ħaddieħor. Nina daret minnu fih lejn ommha, li malli semgħet lil ġarha qaltilha li aħjar ħobż niexef f'darek milli frisk għand ġarek, filwaqt li ħeġġitha tmur mingħajr ma tgħid xejn. Nina għaddiet minn quddiem il-ġara b'rasha baxxuta biex ma tagħtix fil-għajn, waqt li beqgħet tismagħha tgħajjat u tiftaħar bil-larinġ li kellha. Malli waslet għand in-nanna, Nina ħabtet il-bieb u stenniet li jinfetaħ il-bieb ta' barra. Ma damitx wisq ma fetħet in-nanna għalkemm issa bdiet tixxieħ u l-pass ma kienx ħafif daqs qabel. Iżda hija li kienet taf li Nina kienet se żżura, stennietha wara l-bieb biex tiftaħ minnu fih. Kemm ferħet in-nanna bnina li kienet ilha ftit ma tara, u ferħet aktar bil-larinġ li kienet ġabitilha. Kemm kien jidher sabiħ. Poġġew bil-qiegħda u n-nanna qadet tirrakkontala diversi affarijiet li kienu ġrawla mill-aħħar darba li ltaqgħu. Nina wkoll qaltilha kif kienet sejra ħajjitha u kemm kienet qed tmur tajjeb l-iskola. In-nanna qagħdet tismagħha bi tbissima mnaqqxa fuq wiċċha għaliex lil Nina vera kienet tħobbha u tiggustha kif tirraġuna ta' mara filwaqt li qabdet larinġa sabiex tqaxxarha u tikolha. Nina, bi ftit ta' dieqa, qaltilha x'kien ġara filgħodu, hija u ġejja, bil-ġara tgħajjat kemm kellha larinġ sabiħ. X'ħin semgħet hekk, in-nanna offriet tfel la larinġa lil Nina u qaltilha li qatt f'għomorha ma kienet daqet larinġ itjeb minn dak, filwaqt li tennitilha dak li l-mamà kienet qaltilha aktar kmieni, li aħjar ħobż niexef f'darek milli frisk għand ġarek. Tifsira, Aħjar li wieħed jagħti każ dak li għandu minflok jara dak li għandu ħaddieħor, ħafna drabi blejra l ħaddieħor nispiċċaw nitilfu dak li għandna u ma napprezzawx.